Tuzaan kan chim dingmi hi Zeptha fanu tuanbia zohṭhannak kha Salai i biaceihtu a ngan le khat a hme pakhat nakin sawmli tiang kha kan vun zoh ṭhan lai i a dihlak tein kan rel lai lo i kan duhnak cang zawn tete kha kan vun rel te lai. A pakhatnak cangkhatnak ah

A nu hi nudang a si caah a u le nau nih rocoter an duh lo caah khan an ṭhawl. An ṭhawlmi a si caah topram ah a zaam i topram ah khan a um i topram ahcun santlailo pawl he khan zeptha sinah cun an i pumkhawm i amah he cun ral an hrang tawn ti kha kan hmuh. Cun Zanglinak ah cun tlawmpal hnuah Ammon mi nih Israel mi kha an doh hna. Ammon mi nih khan Israel mi kha an doh hna i cu tikah cun cun Ammon mi hna nih Israel mi kha an doh tik hna ah Gilead upa cu Jephthah kha tawpram i va lak awkah an kal. Gilead upa nih khan Zepthah cu falak ṭhan awkah an kal. A ruang cu caang thumnak ah khan ral a do tawn i ka ah santlai lo pawl he khan ral an hrang tawn ti raldo a thiam i a ṭhawngmi zong a si ti kha kan rak hmuh cang. Le caang ruknak ah cun Zepthah cu ra law kan hruaitu si tuah. Hruaitu si dingin an thlem i ral na tei ahcun hruaitu na si lai tiin an thlem. Ammon mi kha kan doh khawh hna nakhnga tiah an ti. Anmah lawng cun an do kho ti lo i Zepthah kha an rak auh. Caang sarihnak ahcun Zepthah nih khan nan ka duh lo i nan ka hlonh i nan ka ṭhulmi pei ka si ko kha a rak ti i a rak leh ve hna. Caang riatnak ahcun Cun Gilead upa hna nih Jephthah cu cucaah cun pei atu cu kan sin i na kal i Ammon mi cu na doh hna i Gilead chung i a ummi vialte i kan lu na si nakhnga nangmah leiah kan i mer cu, an ti. An thlem cang. Kan lu kan lu na si nakhnga, an ti. Jephthah nih Gilead upa hna cu Ammon mi hna he i doh awkah i doh awkah inn i nan ka tlunpi ṭhan a si i annih cu Bawipa nih keimah kha a ka pek ahcun nan lu ka si hnga, tiah a ti. Lu sih a duh ruangah ral hi hika ah hin an rak sawmnak hi a pom ve sawhsawh i a rak i thawkmi kha a si. Lu an, an hruaitu lu upa si i nawl ngeih a duh caah khan Amah nih zeizong vialte nawl ngeih i lu si i upa si, hruaitu si a duh caah khan ka hin ai thawk. Changhranak ah cun Gilead upa hna nih Jephthah cu Bawipa Bawipa cu kan karlak i biahngaltu a si lai. Na chim bantukin kan tuah hrimhrim lai tiah an ti. Pathian kha an karlak an karlak biaceihtu ah an chiah. Biatheitu, biahngaltu siseh tiah an chiah. Cun cang sawmthumnak ah cun Zepthat nih Bawipa sinah biakamnak pakhat a ser i ti Pathian sinah biakamnak a ser. A ruang cu raldo lai a si caah thla a cam i aa raldo ah a kal cang lai caah khan Pathian ai bochan. Zepthat hi Pathian a zummi ti a si ti kha ka hin ai fiang. Ammon mi hna sinin teinak he ka kir tikah Keimah don awkah ka inn, innka chungin a chuakmi paoh cu Bawipa ta a si lai i khangh thawinak caah ka pekchanh lai, tiah a ti. Ammon mi kha teinak na ka pek a si si ahcun teinak he ka tlun tikah ka inn, innka chungin a chuakmi paoh cu Bawipa ta a si lai i khangh thawinak caah raithawinak caah kaan pek lai, ti i Pathian a zummi a si i amah zong nih minung in rai an thawi lo ti cu a hngalh ve i thla zong a cam ve. Zum lomi tu lawng nih khan minung in rai an thawi tawn ti kha kan hmuh. Ka inn innka chungin a chuak. Ka inn innka chungin a chuakmi pau cu Bawipa ta a si lai i khangh thawinak caah kaan pek lai ti. Caang sawm thum le pali nak ah cun Cun Jephthah cu Mizpah i a inn ah a tlung i zohhmanh, a fanu nih amah kha donh awkah khuangte le lam he a hung chuak. A fanu nih donh awkah khuangte le lam he a hung chuak cang. Israel mi pawl ral an doh i an tlun tikah teinak an hmuh tikah hin khuang he, lam he, hla he an rak don tawn hna. Cucu Israel mi phung a si ca zongah a si ve. Cucu Jephthah fanu zong nih hin a rak tuah ve. A rak tuah ve i khuang le lam he a pa kha a rak dong. Amah lawnglawng cu fa a ngei. Amah hleiah fapa siseh fanu siseh a ngei ti hna lo. Fanu zong a ngei ti lo i fapa zong a ngei ti lo. Cun a hmuh tikah a puan kha a thleh i ti a pa kha a ngaihchia cang. A ruang cu Pathian sinah chiatserh in bia a rak i kam cangmi kha tuah lo awk a ṭha ti lo i a hmuh hmasa bikmi cu a fanu a si caah khan a pek a hau i a ngaih a chia colh i a puan kha a thleh i aize ka fanu na ka niamter ngaingai ai keimah ca i harnak nganpi tuahtu ah na cang ai ti amah nih Pathian sinah chiatserh in bia ai kam cangmi kha a tuah dingmi kha a si ko nain ral a tei kha lunglawmhnak a si ko nain inn a tlun tik ahcun ai lawmhnak nakin a ngaihchiatnak kha a fak deuh. A ngaihchiatnak kha a fak deuh. A ruang cu a fanu a ngaihchun nih a rak don tik ah khan a duh zong duh lo zong ah a pek a hau i na ka niamter tuk ai ti a fanu kha a sik. A fanu kha a sik cang. Amah a palh a si ko nain a fanu tu kha a sik. Harnak nganpi tuahtu ah na cang ti. Zeitintiah Bawipa sinah ka ka ka pau cang i ka biakamnak cu ka la ṭhan kho ti lo tiah a ti. Pathian sinah thlacam in chiatserh in bia a rak i kam cang caah khan a biakammi kha a let kho ti lo i lak zong a ngah ti lo. Cun anih nih amah sinah, A fanute nih cun, Ka pa, Bawipa sinah na kaa na pau cang a si ahcun na kaa na, na kaa na pau cang bangin ka cungah cun tuah ko, ti a fanute hi hika ah hin upat awk a tlak ngaingai i a fanute nih ka cungah thil ṭhalo a tlung lai ti a hngalh cang ko nain a pa nih a kaa a rak pau cang i a rak chim cangmi kha a pa kha tuah ko tiin a pa kha thazaangtu a pek. A pa a ngaih a chia i a hmuh tikah khan amah zong nih khan tikhan bia a chim. Bawipa nih pei na ral Ammon mi hna cungah na phu an hlampiak cang sawk cu ti. Pathian nih teinak a pek ve ti kha a hngalh caah Pathian nih khan teinak aan pek cang i na thlacamnak le chiatserh in bia na rak i kamnak cu tuah ko. Na duh ning cun tuah ko. chiatser in Pathian sinah pei bia na rak i kam cang cu tiah a ti. Cun a pa sinah cun hi thil hi ka tuahpiak tuah, thla hnih chung ka thlah law tlang ah ka kal lai i ka vak lai i ngaknu ka sinak hi ka ṭah tuah lai, keimah le ka hawile nih tiah a ti. A pa kha a hal i thla hnih chung caan a phal. Caan a hal i tlang ah an kai i a ngaknu sinak kha an ṭah i a ngaknu sinak an ṭah pinlei ah khan a pakhatnak ah ngaknu a sinak kha an ṭah. Cun caṭialtu nih cun a uar tuk caah zalong tein chimnak nawl a ngei lomi sining kha ṭah a ti. Zalong tein chimnak nawl a nei lo. Israel mi pawl hi nu nih zeihmanh nawlngeihnak an nei lo caah chimnak nawl an nei lo i cucaah cun zeihmanh an chim ngam lo. Zep, a zepthah a fanu hi min zong a ngei lo i hika ah hin a sining zong kha a ṭah. A nu zong a um ko lai nain pakhat hmanh zong a nu kong zong an chim lo i a nu nih khan Zeihmanh zong chimnak nawl zong a nei lo. A fanu hmanh nih khan ka pa hong ka zaangfah ti i halnak nawl zong a nei lo. A ruang cu nu kha niam tuk in an rak chiah ca zongah a si khomi si. A pathumnak ah min ṭial a tong lo. Tong lomi a sinak zong kha a ṭah. Min ṭial zong a tong lo i min zong a ngei lo i zalong tein chimnak nawl zong a ngei lomi kha thla hnih chung kha a hawile he an va ṭahmi kha a si. Cun amah nih cun va kal ko tiah a ti i an kal. Cun thla hnih chung kha a thlah, cun a hawile he an kal i ngaknu a sinak kha tlang cungah an ṭah. Sawmthum le pakuanak ah cun thla hnih donghnak ah a pa sinah a ra kir i biakamnak a rak ser ciami ning khan a cungah a tuah. Biakamnak kha a rak ser cang caah a pa nih tuah lo awk a ṭha lo i a fanu nih ngaknu a sinak a ṭah, min ngei lomi a sinak kha a ṭah. Zeihmanh chimnak nawl a ngeih lomi a ngeih lo ruangah a va ṭahmi A dihlak tein a lungfahnak vialte le a ngaihchiatnak vialte a va ṭah dih hnu ah khan a pa sinah a kir i a pa nih khan chiatserh in Pathian sinah bia a rak bia a rak i kammi kha a tuah ti kha kan hmuh. Zeitik hmanh ah pa a hngal lo, pa a hngal bal lo i ngaknu thiang a si i zeihmanh tlangval lei ah le minchiatnak zong a nei rih lomi ngaknute a si i cun Israel mi hna lakah phung ah a cang i ti Israel mi fanu hna nih kumkhat hnu kumkhat Gileadmi Zepthah fanu kha kumkhat ah nili lengmang a zun an ngeih tawn ti zun ngai in nili lengmang kha Zepthah fanu te an ngaihchiatnak le an uinak A thianhlimnak te kha an ṭah. Man a ngei lomi te zong kha an ṭahpiak lai i chimnak nawl a nei lomi zong an ṭahpiak ve lai ti hi ka hin ka zumh. A ruang cu kum khat ah nili lengmang Israel mi pawl nih hin an rak ṭahmi kha a si. Cu ruangah Pathian nih hin chiatserh in bia i kam lo ding hi a rak kan cawnpiakmi a si i Matthai chungah Matthai a ngan panga a hme sawmthum le pathum in Sawmthum le pasarih tiang kan vun rel lai i bia nan i kammi kha i let hlah u. Bawipa sinah chiatserh in nan i kam cangmi cu nan tuah hrimhrim awk a si tiah hlanliomi hna an rak ti hna kha nan theih. Sihmanhsehlaw atu cu hihi kaan chimh hna: biakamnak nan tuah tikah chiatserh, biahrennak zeihmanh tuah hlah u. Vancung khua chal in chiatserh hlah u, zeicahtiah Vancung khua cu Pathian ṭhutnak a si i vawlei chal zongin chiatserh hlah u, zeicahtiah vawlei cu Pathian ke chiahnak a si. Jerusalem khua chal zongin chiatserh hlah u, zeicahtiah Jerusalem khua cu siangpahrang ngan khua a si. Nanmah lu chal zongin chiatserh hlah u, zeicahtiah nan samfa fa khat hmanh nan dumter kho in nan ranter kho lo, a si, a si lo, Tilawng kha chim ko u. Cu pin cu miṭhalopa sinin a rami thil an si a ti. Hika Mathai a ngan pangah a hme sawmthum le pathum in sawmthum le pasarih ah khan chiatser in bia i kam lo dingmi kha a rak kan cawnpiak i Zepthah zong hi chiatser in bia a rak i kam ruangah lunglawmhnak nakin ngaihchiatnak tu a tam deuh i an innchungkhar ah a ngeihchunmi a fanu nunnak tiang a liam timi kha kan hmuh. Hruaitu si a duh caah khan tongmang loin bia ai kam i Pathian sinah lu minung vialte sinah lu si a duh ruangah Pathian sinah chiatserh in bia ai kam. A bik in Pathian sinah chiatserh in biakam kha a ṭha lo. Cucaah Matthai zong nih a rak kan cawnpiakmi kha a si i Baibal chungah hin Abraham zong kha Pathian nih a fapa kha Isak kha raithawinak ah ka pe ti i pek dingin tlang ah an kai ko nain Pathian cu minung raithawi cu a duh lo caah a pawng ah tuu a pek ṭhan. Cucaah cun atu ah Zepthah hi cu amah minung Amah minung sinak in lu si a duh ruang le hruaitu si a duh ruang ah thla a cam i Pathian nih cun a bawmh tak ve ko nain a innka chungin a chuak hmasa bikmi a fanu kha raithawinak ah a pek a herh. Zei sualnak hmanh a tuah lo i a thianghlimmi ngaknu a si ti zong kha kan hmuh rih. Cu ruang ah cun uh, tongmang lo hruaitu si duh ruang ah uh, chiatserh in biakam, a si kho lo dingmi bia i kam ka tuah khawh lai, ka si kho lai timi lusi duh tuk ruangah bantuk hi a ṭha lo i kan fanu le kan innchungkhar le kan hawi le midangdang caah ngaihchiatnak a phurtu, thil ṭhalo a tuahtu kan rak si kho i Satan nih caanṭha a laknak ṭha bik zong a si. Hika zongah sawmthum le pasarih Matthai, a ngan sawmthum le pathum, A ngan panga a hme sawmthum le pathum, inn sawmthum le pasarih zong ah khan a kan cawnpiakmi kha a si. A si, a si lo ti lawng kha chim ko u. Cu pin cu miṭhalo pa sinin a rami thil an si ti. Biakamnak zong hi a si silo lawng in bia i kam ding si i chiatserh in minchal in Pathian minchal in biakam lo ding kha a rak kan cawnpiakmi a si. timi kha Zebthah le a fanu kong te ah kan hmuhmi kha a si i cawn awk tlak tampi a um i kan, kan i cawn ding cio ah khan ka duhmi si i a thei ciami zong tampi nan um lai i a thei rih lomi nan um a si si ahcun tampi rel ding zong a um i kei cu keimah nih ka thinlung ah a ummi ka duhnak tete ka rak chimnak kha a si. Biaceihtu a ngan hlei khat A hme pakhat in kan von relnak kha a si i khaka chungah khan biaceihtu a ngan le khat cungah khan um i nan dihlak tein rak rel cio u law rak ngai ve cio u law nanmah nih thazaang rak i lak ve cio u ti kha ka rak chimh i ka rak in sawm duhmi hna a si. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.